Moche morigererie ogosie boys naende buna nagotebia nkocha ande ase ensemo eyende ere tonyare koigwa omogano korwa ase eside eyende ase enka eyende ya kabere korwa chinsemo echi chiantana bogesinsi bw'omwagama ward ime ye county ya Nyamira econstituency ya North Mogrango. Na ekero ase omochie oyo iga tiga toranyora abaibori gose abwo bare chisokoro chia omomura oyo iga, eh, nere baratotebi eside yabo y'estori nere eria iga, oyio obete nere kagoisungia ase ase enka eye iga, oyio okare ase enka endo. Nabo igo tiga toigwe nabarabwo omogano obo na orori, erio tonyare gokora korwa chinsemo echi iga chi'enyomira, makinite nkorokwa. Karibu sana ah, omonche omorigereria nao toikire ase omochie buna naika gogotebia eh, tokwane nabaibori abwo bare chisokoro chia eh, nyagusira nere moroyio obete kagoisungia ase enkeyo iga nere barabo baratoere ase esaidi yabo yesitori karibu sana ase amarita ng'aki okorokwa omogaka Asa amarieta nkorokwa Ezekiel Nehemia Onduto. wa ezekiel nemia nduto Onduto Mm. emete ase ekenyoro gia Ntana Egotoka bw'omogamo location Nyamusi division Nyamira North sub county ayio ere Nyamira county. Pole sana ase ogosirerigwa na omochokoro oria. Kegusii nabo mwantebia? Ee lakini ekegusii boronge na omwana bono rende lakini omochokoro oria. Omochokoro oria oyo akorokwa ase amarieta. Tifoni Tomasi o Bare, sobo nikonge. Aiga yare omochokoro oria aa- aano amatuko amange akomenya, ekero arenge omwana omoke, mama omwabo are omoiseke otarasoka. Ekero amonyorete, akamotigera omong'ina oyo nere omorerete. Bono ekero aye kogenda primary akomanya kogenda ikonge.

Amatang'ana arenge aa, Konya omwana nare omochiaye iga bwo omwana oria osoka oka Nairobi, omwana oye nare Kisii University. Bono nere bachete ase eng'encho amatanga aye arenge moino aa, nere bachete komo. Bono obotuko obwo twarete omobere. Oigo omomura oyo konya nere tamenyeti aa. Aye tamenyeti aa. Oo bachete no mwana bwo mwana ogo. Eh. Okay, amatanga ase engencho emo mogakoria. Amatanga aya ng'a. Okay. Ekera ba bejuni basi bakoreta amatemwa nari bachete bono. Mm. Bono akaimoka akaenda amatanga. Ekero twarete omobere korwa korwa mochari Kisii. Mm. Ekero aenda amatanga abwo, eyio neri togotebigwa. Akamanya koumera omosani oye omoiseke, oyo bare obosani bokong'u. Bono ntokobana yabete neri saa nane ya botuko, bakamanya goumera na saa nane ya botuko nchera, bagachaka gotara bakogamba gochia esukuru eria primary nero ochi moino, igoro koratandie. Bono nyi kati abwo teri aria bwekore barenge ang'e abanto batano, baga bono omoerio oye nabo adiveti baga exchange. Na omwana oyo amobeterete esikuru, buna togoteba buna akamobeta esikuru, ritang'ani togatebigwa nemboto, lakini twachaka gotebigwa amobetete esikuru aye genkoro. Bono ekero yaba igo, sokoro ya omwana onya gosira omo omoiseke, otugwa kera esimi saa nane ya botuko, na omochokoro oria oo oitire omwana onde ominyokie ochia kominyokia onya gete aria okure. Togateba pore rende, bono naye ogoaka eria kabere, naye omwana oria okure, tokarora are aa ng'a ng'e ntokwa bono na togokora ki? Namokwanda. Nyomba intwe tweng'ene omong'ina intwe tweka, tokaimokeria botuko tokaenda baka oo. Togoteba rende pore aye abeire, tokairana omwana oyo bono obete oria aake ebisete, togateba tiga bokie. Tomanye rende ase omwana oyo agenda gochia, tomanye kobwaterania amang'ana ayio rende ekero tore amatanga. Tokairana togacha nyomba, bono toganye rende togende amatanga. Twabutire aa, yaba ere ang'e saa tatu saa ine, toimoke rende na amatanga togochia. Rituko ria Ijuma bono. Bono nchuma. Nario. Omokendu oyare omoke, oyorang'ina ase enyomba eyio eiterete, na riakorwa iga agochia kogenda okorigera ng'aki engori eyio ekare ekoroba esung'unaine gochia ng'aki abayuniki yanya koba aria. Bono eyio nere ogerete togachia kogenda tokanyora nonya esungetie. Bono rende omwana oyio okaba nabo oberete igoro ime. Omomura oyo iga

Ebamanyanete na omonyarokeria kare, bono mbwenu tonya gotebigwa omogano. Mm. Eh. Ah, igo buna Na abeira igo bono aboreti omwana oyio enyaroke eyio ekero bagokobana na na iga otagete gontiga, ekero amonyarete bare nomosani omwao. Mm. Yamonyarete bare nomosani omwao. Okay. Erio akomoboria nabo otagete gontiga, na komobeta omoyio. Mm. Aye bono ripoti eye iga ekero ogotemba konyichungusa bono maega bono omanyete amang'ana bono nkonyagocha are, abanto baria barenge nere na nini, inki bakoeresa kiarenge? Okweresa na obwanchani obwo, kende kende nkeo egebare odiva, eki neyio kamogonetie. Toroche esaidi eria aba abare ororo, omos omoiseke nare orenge omosani ororo, okoeresa eki kiarenge aa iga monto barenge momura onde gose nini, onde naro ogoretere ripoti nki kiarenge onde tari obotuko orete ripoti ende yonsi. Ah. Momura oye ng'aki bono aye momaete omochie korwa oria oyogo, imbwa ki abwate, type ki ya omonto ore, Inche buna namenyete kaa nonya nyomba agote nere ogotorugera, ekero ara nere ogotorugera. Esukuru ninche nkogenda inche motenenete buna abwo gekanao ninche motenenete otanyare gokora rikosa rinde eh. Nki nki ekero oranyare nki kiachete koba bono mpaka eke gekaba? Ekero ntokumete naki kia gento ki ekiamogacheti mpaka. Agacha kobe gochika omwana oyio, omwana agacha korora rende na bono omorero oye nere tigeka ore. Mm. Ekero ekio egento ntokumikenete. Enyomba eyaiterete neyang'o? Ey'omwana one omonene, Oyio taiya. omenyete nyamira bwaye naende nyamira. Aha. Eh. Kai. Bo rituko eria ere ndiansa ng'a biarwete mochie oyo. Koenda mokobuta mbu eriboto kachiete na omo- Eache- omochokoro oyo. e- e- e- eachete aka- akarangerigwa bakoyia endagera korwa nyomba abwo na omwana oyo onde bworia ogenda, Mm. bakaragera saa mbiri, agachi goetia oyo neta togende, oyo akamotebia yaya inche bono nkorara ande, oyo omwana oyo onde bwoya onkoraka are omopira, Mm. akamotebia bono narosire ndagete korara, oria akaenda bweka Mhm. eh. Ekilipu nkere eh, ndoche gokoeresa ng'a na emboto amo obetete. Information eye enkoro ng'ai eruete? Sokoro yaye ekero ang'akerete esimi togenderete bako sokoro oyo ore moiseke oria nere ototebetie namobirete emboto. Bono abakuani bande naende bakamanya gocha gototebia namobetete enda lakini aba aba bono ekero baenda gokora postmortem bateba nabetetwe enkoro. Mbateba ng'a postmortem bado terakorwa. Yaani ekero aria tinyagete aria bono. eabetetwe ase enkoro, ekero baigetigwe ore nabaroche ase e- e- e- position yabetire. Okay. Eh. Bono ring'ana eri so far buna togokwana iga goikera iga buna ande iga. Ng'aki ng'aki emeroberi ere so far? Bono eserekari nyaete, asikari mbaete korwa esub county, bakaira onyarokeri bakamoira mochari eye eprivate, oyacha koirwa late. Afterwards tochi bono yaeire kwa discovered no oria akairwa botuko oyacha koirwa bono bwakire rende bono. Bono ekero twaye koo nimboreti ng'a ki mwakora mwabareta rende epura etae kogenda ase echenero ye serikali na mpolisi ya decide yakora ki ase eng'encho oria omotang'ani areretwe. Bono ekero twaye koo orobwo mbatotebeti rende na abasikari aba bateba ebu nekero twamoikire mocha aikigwe mochari bono. Tokorika eripoti. Abasikari aba bateba ng'a moche morike chiwesi chia post mortem, onde taiyo ogo complain ogwa ogwa accuse onde ekiagera oyo ore koba accused okure nere. Mobange mochie koyania emebere. Ng'ina buna atasogeti ere ng'ai amete. Ng'ina buna atasogeti, eao okore ekebarua. Maseno, ekebarua gi'ogosoma eria nabwate omwana onde ore esukuru ore etongo mono ore eprimary eboarding. Bono goikera iga ekero bono mwaeirwe obosibore ng'a bono omwana oino momorete momwane ng'ai akoenigwa? Bono agochia koenigwa ase obong'ina, ase obong'ina eywo ere ikonge. Ng'ina amang'ana aya mwamoeire ng'aki akoelesere bono, ng'aki agoteba? Oyio mbotuko aye ko Botuko twa Moakireshimi arwete Maseno obotuko bwa reo na riaiko, lakini rende oikire okonya twaikire agwo ase Yeso obo rende twandire obe omochando igochia ecommunity yororo twabatebia bono rende boria omosii oria ekiagera omwana noyo oino igaa. Okay. Ekero mwaenda ase omochie oria omoino, ekero mwagambana nabarabwo nki ba nki bateba? Baria esokoro yabo nchachete aye iga nonye ne rigoro. Nigo. Ebwate na kende nge ebaganyete eripoti korwa sobo ng'ina omwana onya gosira nere. Ebare gototebia mbadagotetie ng'a na maybe nabwate chinka ibere. Oyo omwana oyo ng'ina nabwate chinka ibere, bono mbare a confirm exactly neng'a ya wento oyo otindekwa. Okay. Eh. Wah, Pole sana eh, ase okosererigwa omwana oye. Bono so bono buna aye omogaka ekero ebigento buna ebi biakoba bono ase eng'encho ntore ase embeo abanto mbare bagotegererete bakorigereretie Advice ki oraruche ase abanto bagotegererete gosabie ebigori buna ebi iga, obwanchani boinge buna obo iga, ekero egento gekoba amang'ana buna aya iga, maybe buna aya omwaka nabwo oranyore kobwate obosemi orarue. Inche egento nare gotebia especially ekegori eke egeke, ekorekana na abana aba Gen Z ande mbabwate obokong'u ake. Bataigeti abanto abanene abakoro babadivice egento bagokora, ekiagera aba ba echiansi ekero adicitirie egento, tabwati eribasi eria. Naende buna anene, nabo erabe nonya na omwana oo onyore okare koria egento keria otamanyeti, mokora more ake echi echiansi ekero chiakogora nonya maandamano, akorora eri na omosikari obwate ebunduki korwa aria, lakini ochora rigena, akominyokia omosikari obwate ebunduki. Igo nabo abwo mbabwati ribasiya, na igo bono egento ke ekere tokobasabera chi chense echio chionchorerie, mwananene bande ekanisa, gose mbaonchoke erinde naende barakonyeke. Eki naki naye korwa advice yane. Ng'a ase efamiri eria moino nero maybe ekero baraumerana ebidio ase eng'encho ntibakora nabo nabo nababorie ng'a nki orabatebie baise gotoka banyarorire onye buna motara Buna nabaria nababoria igoro nki barakwane gocha ase enki enki orabatebi. Inche bare nere na abaminto bare. Reba. Sokorea omwana onya gosira aria rare ekasini yane. Bono naende abwo nabairi baitanete. Bono nkeri na tiga tosomie abana aba ebigori ebi ebike bibwatie amachiko a Nyasaye baike ekanisa naende baigwere batige amang'ana ebinto ebi ebinywachi ebinge bikobasaria. Naende ekero egento giachire obokongu bwachire Karaborie omosani oo advice naende akore egento kere igaa, naki oroche? Nabo okonyora o- osoki information eria otebirie onde, bagokonye bagotebie ng'a ninki obwenerete gokora eeh. Mbuya mono, omong'ina nyuma aye nobwate kende oramente buna omogaka akwanire iga? Ase amarieta, Mary Mwanzaa Mondutu. Omwana oyo omoche korwa one. Oyio onyorete omochokoro oria, nigo aiga agasomire. Ekero asoma, akanyorera omwana oyio oyo osirete iga iga, nabeire ngomorera, mpaka korwa nursery mpaka akagenda primary, akagenda ikonge. Ekero agenda ikonge, lakini tari gotiga gocha. Na bagocha onkonye egasi, na omwana omuya, omwana omwororo, nere ogocha onkorera egasi ekiagera totigarete na omogaka oyo. Igo nane koigwa amang'ana ande gose naki, na mosani oye tana koreta iga iga. Rituko ritang'ani nario eri naigwete ng'a nabwate omosani. Bono tachieti natotebia nabo aa oyetie endagera bakaragera erio, bakagenda saa mbiri agasoka lakini rende intwe tokagete ng'a nyomba are, ani osokire. Bono saa nane eyio nario togocha goakera esiming'o, omochokoro mbamaete gose na omochokoro oria, ng'a omochokoro okorire ki? Obetire omwana omoiseke esukuru, togakira, naende bagaaka, naende eria gatato riaye togateba naki ima kweri ima kore otiga togende to- toigwe. Igo naende omobere nore nse otakeire koenigwa echuma. Eeh, eeh igo omobere nore nse. Gochi bono omobere buna ochete. Ntochieti gokuunorerwa, eri nario tochiete rioka tokarora nomobere oyio eri nsanane. Bono togatebigwa abana baria ebachanchire aiga, bachaka kogenda gwe chimoino. Nario toigwete ng'a omwana obetirwe esukuru, gochia tokaonchoka igo. Lakini omwana oyo tomenye omwana oyo tanagokora kende gionsi, naende tari korama. Onye mbono abanto ebakumete tari gokwana, egasi iga amanyete, naende konyora okorire amatemu, na university are gocha kogenda. Mbuya mono. Ah, ekero achiete botuko erio iga omochokoro oyo ogo bono bwa omomura oyo ogosoka, ere natigarete nyomba? Amotigete nyomba akagenda bweka? Ee, Ah. iga amotigete ekero tokomoboria amotigete nyomba akagenda bweka, saa mbiri. Namweresete kende? Tamwereseti kende. Nero igo etira omopira akare. Omopira akare. Omopira akare. Okay. Naende egento tweba ekero rituko eri bono achiete gotoka esimi nechete iga abwo na omo na omwana korwa moino aiga akareta esimi eyio. Inche bono nkorugura abwo inde Nkoguna esimi eyio ng'a korwa magega rirube ndiro. Oyo ogokwana timoikereti, na omogaka oyo omoikereti. Bono nario eri rire ororo rigosomeka ebinto biria. Rirube ring'aki rigosomeka? Aganto arigete akabeka korwa esimi magega, arigete epin number na enamba y'esimi, na akamanya korika chimessage ng'a eh, chire korwa number one mpaka four. Lakini bono esimi eye nonya na abanto ba

Amang'ana amakong'u. Omong'ina bono kuringana naye bono so far inki oranyare gokwana ase abanto bakorigerereti naboigo bagotegererete ekero amang'ana ayio iga abeire buna aye omong'ina? Ekero amang'ana ayio abeire, bono etogosabera abana abo ekiagera babeire abana ekegori ekebe, togwenerete kobasabera erinde bagende ekanisa. Batige ebinyugu biria bakonywa, enyasore na amarwa, nabio biabuchire, batige, bagende chikanisa, basaberwe ororo, na intwe tokobasaberania korwa chinka, eh. Mochie oria moino iga aria bono oroche baeneti omogaka, naboigo bono amakweri ande achire aya omwana obo. Efamiri eria nki oranyetebie? Nki ndanyetebie banyare koba bakorema, naende banyare koba bakorigereria Nyasae, Ekiagera nere omotooria oratokonye. Ee. Mang'ana tanya korwa kando. Ee mang'ana tanya tanyara koba gakorwa kando bakonyabwata, banyare koba bakombia ekiagera ekiabeire kiabeire. Ee. Oyo okageire komoita nere taiyo. Taiyo. Omochokoro oyo obo bono ore ng'ina, ekero bono ng'ina nere omochokoro obo. Ee. Nere bono nki oramotesie ng'incho bono ere nere omwana oye. Gose riria karenge iga, inki orakwane gochia ase are? Inche nkomotebia areme, ekiagera ekiabeire kiabeire, anyare koba gako gagosaba Nyasaye, Nyasaye amokonye, erinde anyare koba gakorema, ekiagera tari ere bweka, naende bono togotebiwa na ebigori bia bono, ebire ebibe. ebi ebigokora kende gionsi batagete gokora lakini tokong'ia amasabo. Obwanchani bwabeire bokoba bwa abana b'esukuru. Nonyare korwa ing'ana gochia ase abana b'esukuru gose abaibori babwate abana bare esukuru amang'ana aya y'obwanchani bwa abana bare abake. Nki orakwane igoro ye ring'ana erio? Ring'ana eri inche egento gioka ndakwane. etogosaberania abana baria. Ekeroo bakare esukuru, tobakwanere ase chinka chiaito, kore na omwana mokwanere naende omosabere, naende omotebie na nyasaye iga agokwana iga na iga na iga. amang'ana aya mogokora na amabe, erinde onyare koba. Gokomosemi ng'a tigana namang'ana aye yense, obwanchani obo bwense aire ense ng'ora. Mwakana omonto oyoria ering'ana erio. Ering'ana eri narimenyete, ekiara abana ekeroria eki bono eki nokobasabera, bamanye amachiko a Nyasaye, bamanye Nyasaye nere nonye nobwanchani obo akorigwe bono. Batige baremereri bakore esukuru, erinde baadaye namatunda aye aye konyora omwanchi oye nari aye komanyora nere bwenyinyingo bono. Mbuya mono, naende Nyasae tiga abaremi ngaki eyio amakong'u bono are ororo. Mbuya mono. Mbuya mono sana. Moche omorigereria twaigure chinsemo chionsi ibere chi'omogano korwa ase omwana oria omonyaroka obete kagoitwa, naboigo nese nkeiga ase oyokageire komoita nere omochie obo gaiga. Bono buna nabeire kingokora emegano eye yonsi pi, ekemo nkosemia ase abanto batorigereretie nekemo, ker'ing'a. Abana baito sikuizi obwanchani bwa abana abake especially aba bare under age gose bare under 18 bwabeire very serious iska. Onye kore omoibori naende kobwate omwana iska agwo, tema sana komanya omwana ogo, moteme sana komokwanera igoro y'amang'ana aye iga ase eng'encho sikuizi are open tenge kare, kare enche arenge ng'a na esiri enene sana. Sikuizi ekero korigire nonya ne chi ebinyoro biaito ase tokorua, obwanchani bwa abana b'esukuru mboro sana. Naye buna omoibori goteka ejukumu y'ogokwanera omwana ogo, erio komanya nonya ng'aki ching'endo chiaye chire. Ase gotoka ng'a kwamonyigureti ng'a nabwate embwa enge buna eyio, sometimes tari okomoita, siku eria abare aro nogokwanera omogakano akwane iga iga, ng'a abare aro nabo okonyora nonya na omosigari are agwo naki bakomobwatia. Eye nere generation tore bono iga, that is why korokwo ng'a generation Z. igo ase onsi, tiga nkore korwa ase ekenyoro eke iga kiantana, ekegotoka ime ya Bumwagamo ward.